ר' אשר פארציילט אז ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט זיך אויסגעשפארט אויף א הויכן בנין. דאס קענסטו אלע מעשה'לעך, יא? קענסט די מעשה? האט זיך אויסגעשפארט אויף א הויכן בנין. ער האט נישט געהאט קיין וועג אראפ, נישט געהאט קיין שליסל, נישט געהאט קיין וועג וואס זאל אים אויפשפארן. און ער איז געשטאנען און האט אראפגעשריגן פון פענסטער, קיינער האט נישט געוואוסט, מענטשן וואקן דורך, און קיינער קוקט נישט ארויף, קיינער שרייט ראטעווע מיך, ווען ס'איז געווען די הונדערטע שטאק, ס'איז א גרויסע בנין. האט ער געטראכט אפשר טאר מען אים אראפצואווארפן געלט.

און מענטשן פּאַקן אַרײַן אין טאַש, און מע װאָקט װײַטער, און ער טראַכט, קײנער קוקט נישט. האָט ער געטראַכט, ער װעט אָננעמען שטײנער, פֿלעשער, העלצער, און אָנגעפֿאַנגען װאַרפֿן, און עס פֿאַלט אַראָפּ אַ פֿלאַש פֿון הונדערטסטער שטאָק, און עס פֿאַלט אַראָפּ אַ שטײן פֿון הונדערטסטער שטאָק. מענטשן זענען געװאָרן צעבלוטיקט, מענטשן זענען געװאָרן, מע האָט זיך אָפּגעשטעלט, מע האָט אָנגעפֿאַנגען זוכן, פֿון װוּ ס'קומט, און מע קוקט אַרױף, ענדלעך זעט מען שױן, װי אײנער װײַזט, קום, קום אַרױף, קום אַרױף, שפּאַר מיך אױף, נעמט מיך ארויף, און מען קומט ארויף אויבן, און מען פרעגט אים וואס ביסט ווארפסטו שטיינער? זאגט ער אים איך בין דא אויסגעשפארט, איך ווארט איינער זאל מיך ארויסנעמען, די זעלבע זאך דער אייבערשטער כביכול, א משל, אבער דער אייבערשטער גיבט פאר א מענטש, ער גיבט אים גוטס, ער גיבט אים נאך גוטס, ער גיבט אים נאך גוטס, דער מענטש כאפט נישט, יא איך בין געלונגען, איך טויג, איך קען, איך מאך,

רעדן, שקויעך אייבערשטער איך קען גיין, שקויעך אייבערשטער איך קען קומען, קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, קיינער זאגט נישט שקויעך, קיינער זאגט נישט ברוך השם, גארנישט, מען גייט ווייטער, פלוצלינג כאפט מען א שטיין, פלוצלינג כאפט מען א פלאש, פלוצלינג כאפט מען א האלץ, מען הייבט אן זאגן אאו עס טוט מיך וויי, ס'גייט אויף מיך אריבער, און איך האב נישט קיין געלט צו באצאלן רענט, און איך האב נישט קיין געלט צו אהיים ברענגען אין שטוב, און נאכדעם איינער פילט נישט גוט, און איינער וויינט, און ס'טוט זיך, און ס'הערט זיך, און ס'הערט זיך, ביז דער מענטש האט, הייבט אויף די אויגן. אבער דא דארף מען שוין אויך, דא דארף מען אויך האבן א זכיה צו כאפן צו וועם צו גיין, ס'איז דא אמאל א מענטש ער ליידט און ער און ער איז פארנומען צו צו באשולדיגן יעדן איינעם, ווייסט פארוואס איך לייד? וועגן מיין טאטע, ווייסט פארוואס איך לייד? וועגן וועגן א מגיד שיעור, ווייסט פארוואס איך לייד? וועגן א שכן, דו כאפסט נאך אלץ נישט אז ס'איז דא א באשעפער? דו כאפסט נאך אלץ, איך ווייס אויך אז ס'איז דא א באשעפער, אבער די מציאות, מציאות, ווער האט מיך, ווער האט מיך צוגרינד געלייגט מיין לעבן? א מענטש רעדט אזוי, א דעפרעסטע מענטש, ברוגז, באשולדיגט יעדן איינעם. דו כאפסט נישט אז דא א באשעפער, און דער אייבערשטער מאכט נאר אלע זאכן אז דו זאלסט צוריקקומען צו אים.